Корткабикә ул турыдан туры Нурихан Фәттахның әнисе ул, ягъни минем кайнанам. Атәтәйнең язган әйберләре белән мин аның оныгы булган өчен кызыксынмыйм. Ниндидер куянга ошарга тиеш, билгеле, миңа ул бага ошады. Кызгыра торган романын Нурихан Фаттах күптән яза башлаган булган. Инде ул тарихи язучы буларак танылгач, Итил су ака торыр дигән романы чыкканнан соң, аның тагын да ераграк, халкыбызның ераграк тарихына үтеп керәсе килгән күрәсең. Аның язылу тарихы ничек дип әйтим инде? Өйрәнү, э, китаплар уку. Аннан соң Кытай белгечләре белән аралашты ул. Бигрәк тә Таскин дигән э, бер э, галим Мәскәүдән янына барып та кайтты ул. Менә шул өйрәнгәннән соң, роман язганнан соң, бераз язганнан соң дип әйтик инде. Ул 72 нче елны Монголиягә барып кайтты, иҗат командировкасына. Андагы күчмәләрнең тормышын, әле күчмәләр сакланган була ул вакытны, бәлки әле дә бардыр алар. Аннан соң Монголиянең табигать шартларын өйрәнеп кайткач, ул яңадан дәртләнеп, ул романны э, яза һәм 77 нче елны аның беренче кисәге язылып бетә романның һәм ул аны тагын бер ел әле бер кая да әйтмичә э, күрсәтмичә яткыра ул аны суыту дип атыйдыр иә ашык медрей ул яңадан укып чыга яңадан кайбер төзәтмәләр кертә и шулай итеп бер елдан соң ул аны казан утлары журналына әйтеп тапшыра Ә, роман журналда бер ел ята, ике ел ята, басарга уйлаучы да юк. Ми әле укыйбыз, редколлега членнары укый, өйрәнәбез дигән кебегрәк сүзләр әйтә. Ә соңыннан озакка киткәч, ә, Нурихан инде күрәсең ныграк сорый башлый инде, сәбәп нәрсә, ник басмыйсыз дип. Ул инде турыдан-туры әйтә. Ә, Басалмыйбыз романны, Нурихан. Чөнки цензура рөхсәт итми. Главлиттан рөхсәт юк. Нурихан нишли? Язучылар союзы идарәсенә мөрәҗәгать итә. Анда ул үзенең гаризасында, Менә мин романны коллегаларым укысын, тикшертсен, аның ярамаган җирләрен әйтсеннәр, Төзәтермен, дигән кебегрәк гариза яза. Инде идара утырышыннан соң тагын да бер ел уза, ике ел уза, романны басучы юк. Шулай да ике елдан соң, ягъни роман Казан утларына тапшырылып дүрт ел узгач, Аны бастырып чыгаралар. Кортка бикә ул турыдан туры Нурихан Фаттахның әнисе ул, ягъни минем кайнанам. Менә ул э, Нуриханга үпкәләгән вакытта, э, үпкә белдергәндә Нәкъ шулай сөйләнәдер ул. Менә мин барысын да беләм, миңа изгеләр җиткереп тора дип, ни дип инде. Ләкин аннан да бигрәк, менә бу менә кортка бикәнең соңыннан Минтиян басып кергәннән соң, аны кулга төшергәннән соң, аны бит утка, учакка ташларга җыеналар. Шул вакытны кортка бикә Йока гына чәчләрен, инде агарып беткән чәчләрен пылтыратып, аны тоткан кешеләрнең икесен ике якка этеп җибәреп, үзе утка ташлануы, менә мин аны бүгенгедәй менә кайнанамны күз алдына китерәм, кулларын югары күтәреп, кычкыра-кычкыра утка ташлана һәм янып үлә. Менә шундый итеп күз алдына китерәм мин корткабикәне. Минем кайнанам бик горур кеше ул. Бакчага йөрмәдем, әти өйдә утырып эшләгәч. Аның эше язучы буларак, мин туганда инде өйдә генә утырып эшләве. Шуңа күрә аның белән кала ием әни эшкә киткәндә. Ул мине көн саен урамга алып чыгадыр, урманда йөреп керәдер. Кыш көннәрендә бигрәк тә истә калган. Аннан соң утырырга яратадыр инде мин аның өстәл астында. Ничектер ул иң уңайлы урын кебек ие, бөтен яктан капланган язу өстәле астында. Сызгыра торган уклар Беренче мәртәбә басылып чыкканда мин мәктәптә укыган чагым Казан утларында чыкты ул, ул аның беренче өлеше. Беренче уку булды ул минем. Шунда әнинең сораганы истә калган. Менә сиңа кайсы герой ошады? Сиңа куянка ошагандыр инде мөгаен, ди. Бик ачуым килгән яңа. Нишләп мине балачага санап, шулай ниндидер куянка ошарга тиеш. Билгеле, миңа ул буга ошады. Укыдым тагын инде соңыдан берничә ел элек кенә, ансы инде аның икенче төрле уку булды. Ансын мин аңлап укыдым, ансын кызыксынып укыдым, ансын картадан карый-карый укыдым, хәтта карта сыза-сыза укыдым, болар шунда булган икән, монда булган икән дип. Һәм бу укыганда менә шундый фикер, ул шул хәтле җентекләп, бөртекләп менә аны бөтенесен күрсәтеп язган икән, аны Карарга була, күз алдына килә. Бөтенесе менә аны тот та сериал иттереп төшер хәзер үк. Нурихан Фаттах кебек язучының оныгы булу, ул бер яктан зур дәрәҗә, җаваплылык. Ләкин башка кешенең оныгы булуыннан әллә ни аерылмый дип уйлыйм мин. Чөнки ничек кенә булса да Ничек кенә булса да, барыбер картәтәйнең язган әйберләре белән мин аның оныгы булган өчен кызыксынмыйм. Миңа бу өлкә гомумән тарих өлкәсе, тел өлкәсе кызык булган өчен укыйм һәм аны пропагандаларга тырышам. Кабинетында бик күп китаплар бар. Аларны һәрберсен ачып карасаң, монда нинди генә китаплар юк. Азия, Африка телләре, ниндидер индеецлар телләре турында, Сүзлекләр төрледән-төрле. Аларны ачып карасаң, һәрберсендә ниндидер язулар бар, өстәмәләр бар. Кайдадыр кызыл ручка белән, кайдадыр яшел ручка белән, кайдадыр кара ручка белән сызылган. Алар бит инде барысы да юкка гына сызылмаган. Мин аны картәтәй дип йөртәм инде Нурхан Фаттахны. Картәтәй аларны сызганда нәрсәдер турында уйлаган, ниндидер татар теле белән, бәлки, төрки телләр белән охшашлыклар тапкан ул телләрдә һәм Башка менә әсәрләрне укыганда да шулай ук монда бу китапханәдә булган. Мин аларны күрәм һәм минем бик тә, бик тә сорыйсым килә, бик тә, бик тә беләсе килә. Ләкин мин аны үзем, әлбәттә, белә алмас идем, чөнки ул менә бу китаплардан да күбрәк әйбер укыган кешенең белем багажы бик тирән һәм Сызгыра торган уклар әсәрен укыгач та, бәлки, шул бөтен белемнең бер өлешен булса да алып буладыр. Гауди сугышчылары сөенеп, ашкынып, сөннәрне әзерлекләп алга ташландылар. Изге күк, изге ди алар ягында иде. Бөек падиша Гауди алар белән иде. Шулай булгач, җиңү һичшиксез аларныкы булачак иде. Сөннәрне куа-куа, алар Пинчән янындагы Байден тавына кадәр барып җиттеләр. Бөтен үзәндә шатлыклы авазлар яңгырап торды. Күктә, баш өстендә аларга көч биреп, дәрт биреп, кышкы кояш балкып торды. Ләкин, көтмәгәндә алдагылар нишләптер читкә каердылар. Көчле ташкын, нәрсәгәдер төртелеп, тукталып калгандай булды. Шул чакны, тау артларыннан, тау араларыннан, сөннәрнең пел кебек симез атларга атланган яшь таза ирләре атылып чыктылар. Алар бик ерактан әйләнеп үтеп, Байден тавы буйларын чолгап ала башладылар. Әзерлекләнгән таркау сөн сугышчылары каядыр качып юкка чыктылар. Күп тә үтмәде, тыелгысыз сөн чирүе иләмсез зур элмәк сыман булып, кыршау сыман булып, Байден тавын һәм аның тирәсендәге 320 меңлек Хань гаскәрен уратып та алды. 320 мең арасында Гауди падиша үзе дә бар иде. Элмәк кысылу белән күккә таба берән-серән сәер уклар очты. Һәм шуннан соң ук диярлек, җәй көнендә күк күкрәвен, давыл вакытында җил улавын хәтерләтеп, тау ягына меңләгән, йөз меңләгән сызгыра торган уклар ява башлады. Бик кыска вакытта бөтен тау буе, бөтен хан чирүе коты алынып, тораштай катып калды. Сөннәргә якынрак тезмәләрдәге атлар, кешеләр кисеп ташлангандай җиргә аудылар. Кулдан кораллар тезгененә рычкынды. Күп яулар күргән бу кыргыйларны үтергән куркусыз чин ирләре, шашынып, ярдәм эзләп әле бер-берсенә карандылар, әле күккә карадылар,